Onua no adɔfoɔ ɛnɛ mekyeakyea mo. At times wohu sɛ wotumi nya cake bi na anka oyam anka cake no the way a wopɛ sɛ adeɛ no si speaker no mu no anaasɛ anka ɛpem speaker no like wotumi sɛ cake yi yɛ nice nanso the moment a wobɛyɛ sɛ wo boost cake no kakraa bi afei deɛ na cake no asate sɛ ɛreklepo anaasɛ ɛde stɔte too much banka adeɛ nso anka wonya anka wopɛ sɛ the same cake sound no anka ɛhete ma anka wote sɛ ampa yes Cake na yɛahiti. Nnwom deɛ at times no bebree de bɛtwa wɔn nan ase a ɛyɛ a na anyɛ still no ne cake no a ɛwɔ sɛ wonya cake a ɛpɔnkye sɛ deɛ mɛkyerɛ woatem ase hɛn ɛwɔ sɛ wonya cake a ɛpɔnkye paa na how bɛn na yɛbɛsi de ayɛ pɔnkyen cake wei deɛ me deɛ kyɛ mu firii aha how wɔyɛ pɔnkyen cake wo sɛ sɛ yɛhwɛ yɛ cake wei a moma yɛnhwɛ adeɛ yɛntam nto Channel rag no so na yɛnhwɛ adeɛ. Wo sɛ wohwɛ mu a cake yɛ cake anka wonya sɛ anka ɛbɛ pɔnkye kɛseɛ paa anka wopɛ but wei deɛ pɔnkye pɛ ɛpɔnkye duru saa level wei pɛ yɛmɛ hwɛ adeɛ. Banka de wei anka cake yi so anka ɛpɔnkye yi deɛ at least ɛkuma nsa na wei no sɛ ampɔnkye kɛseɛ a na ada sounds ɛbɛtɔ so a woanhwɛ yi a cake no ɛbɛhyɛ fam kɛseɛ kakra nti no this time around no deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ yɛbɛyɛ sɛ yɛbi a yɛbustu meɛ te de yɛbustu cake no na yɛnhwɛ adeɛ sɛ ɛbɛ de stɔte a na yɛnkɔ saa settings wei na yɛnyɛ si yɛ boost no abdɔ nya yɛ sɛ wo boost adeɛ na nka akeke kɛse a afe deɛ wobɛhu sɛ distortion astate sɛ ɛrebɛm anaasɛ distortion a mbɛm kura mpo no a afe deɛ ɛbɛstate sɛ ɛrepem aboro red no wo so anka wo mpɛ nsa anka wopɛ the same level the same cake na Nti no, ma me nkyerɛ mo free plugin bi a ɛwɔ FL Studio no mu. Ɛyɛ ɛfrɛ sɛ Fruity Loop, ɛyɛ Fruity Soft Clipper. Aha, Fruity Soft Clipper esua but adwuma a ɛbɔ no, ɛbɔ adwuma, ɛbɔ adwuma. The moment yɛde bɛto so no, mo mehu sɛ yɛnhwɛ the way a after yɛ cake no, wɔnkyi afa. Nti wohu sɛ wei no yɛ boost no yɛ boost no still na no nte sɛ yɛ boost no still na wonte sɛ ɛyi cake no clip anaasɛ like a distort all because of saa fruity soft clipper wei nti no wei no dɛm ta wo pɛ sɛ wo sɛ ɛkeke paa o ɛkeke paa but ɛntra zero no anaasɛ ɛnsɔ red no nti sɛ bia the more na ɛsɔ red ama wo no wobɛtumi ama threshold no aba kɛseɛ with the same effect with the same cake effect ɛnsesa biribiara wɔ mu ɛnsesa biribiara yɛ intact like the same amount of cake na sound no a wopɛ no na wobɛnya no wɔ saa cake ayi no mu nti no deɛ hia sɛ wobɛkɔ wo ɛyɛ ɛwɔ fruity effect no mu dada aha na wakɔhwɛ fruity soft clipper aha fruity soft clipper at times koraa mpo no bi wɔ yɛtumi de to master channel no so in such a way sɛ nneɛma bi mpempem ntra red no at times wotumi yɛ track bi wie afei deɛ wotumi sɛ wobɔ a nneɛma no nyinaa pempem tra red no aha ɛno so ɛkɔma nsa no a na ɛkyerɛ sɛ woyɛ aboro woyɛ aboro professional na woyɛ aboro professional so aha because ɛyɛ pimpin red ɛno na obi a obi ate a otum sɛ no ako yi ɛm sɛ wankɔ gh local ankɔhwɛ ne tutorials ne bi gbɔ so na obi ehu nti no mombra gh local na mombɛsua de nneɛma nketenkete bi nneɛma bi wɔ ha a ɛwom sɛ ebi wɔ ha a na engineer nim but like otumi engineer tumi yɛ biribi aba na onim nti sɛ engineer also ba na wɔbɛhwɛ bi a na wa subscribe na wabɔ ho dawuro no de akyerɛ amansan gh local mo subscribe.